Bagusii baminto, nabakwanire ande onsi ase more mbuya more. Chingaki chingiya, Nyasae atwanchire twoumeranere ase Enogo TV, naende onye tora subscribe aye bono totakereti omogusi amaya, ekiagera ekero nabo tokoumerana twakasia asa yaito y'ekenyamorero. chikabera chinde nguna kwebanga chire, na intwe bono goika tore ngaki tokwebanga, tobere magega y'etenti iga iga, erinde tokwane ayaito ekegusii, naende tomanye ninki kegendererete. Twabeire togokwana ebisongo na ebiswahiri chichaniri chiria chinde, rero omanyete mpaka abang'ina bare ekenyoro igo bare digital, bono batagete komanya ninki kegendererete ase eserekari ya Ruto, nonye na ase eserekari y'ekaunti. Bono totaroseti chiplatform tokobakwanera ekegusii, Nkonyora ore baakire chikura, batugute chikura bosa, bono rende na- nanyore abang'inagete iga abagotu, bakona kobangusa chisimi ng'a omwana ankururete korwa America, omong'ina noyo are tiktok akona kogokia amaino, abuya konyora abanto bakona gotenga ari, ona goaka amaseko. Igo bono babeire digital, naende goika torigie enchera ng'aki tokobaikera digitally, that is why twarosirie echaneli eria iga twabakwanera ekegusii. Bono, abanto baminto montegerere tabagusii. tiga totebanie ng'a egento ngere eke giacha gekare korokwa sha, eke iga mogoteba ng'a rende igo gwakanera gokorwara, kwagenda nyagitari gwachia korwarigwa. Mbuya mochando toiyo, rakini ekio ogokuminyigwete ng'a. Ase Abakenya chimilioni ikomi na kianda baregestire, chimilioni isato chioka nachi chiachakire goakana. Timanyeti gose eserekari nkoika ere yararengere ring'aki ee mbuya. Emilioni ikomi na tisa baregestire, lakini inki ekogera chimilioni isato barabwo boka bagoakana? Mwaroche baria mokorigereria chitibi igoro, chitibi chia Citizen ne chitibi chiaito chia Gusii onye batangasete mbakwanete amang'ana ayio igoro. Okonyora omonto aakanete SHA. Rakini gokogenda nyagitari, omorwaire oo abere eward ebill yacha shilingi elifu mia moja. Rakini gokogenda koborisia ng'a ki irenga mokong'akanera, bateba tokuakanera chilifu chi chilifu isano na isato chioka. Otari bobe, sha narorire banto bake ase gokora rakini maybe bari mbaria tokoroka ang'e ebahati. Rakini abanto abange, obomaene mbori ng'a ki sha. nigo ebwate omochando. Esystem ya SHA yoka enyene te yangire, inki totagoteberia Ruto airane atoiranie ase NHIF eria twarenge, erinde erio tomanye inki togokora. Inki naretere etopic eye, iga ntagete nkwane na abang'ina na abakaka nonye na abasae montegererete ng'akii, omogaka oyo oborai bwamokarire, yaani iga atagete gokorera ogotema ase obogima bwaito. torae ande era, erio abagusii bagoteba, yaani agwakire obogima bwaito oboche. Ekero egasi yamosinyire, abang'ina montegererete na abagaaka, inki mobwenerete mokore? Make sure mwabwatire ekadi. Nimanyete ase ore omong'ina nonye naye obogima abo gokong'erete pa, pa pa bwomete rigena. ogochia gotema gokora eke, rakini ense iga oyekong'ete pa mpaka gwasinyore nki ogokora. Ekero okorigereria chiserekari chiarure korwa maega aa, na eserekari ya omogaka oyo, aba ago bare abaibi, iga ere eserekari simbiri, echwene, eh. Omoibi nare ekero aibire ekenyoro, mogoteba yaya oyo ntomomaete, oyo insimbiri. Bono omosacha oyo, okorokwa ng'a nere oyo omonene bw'ense. obeire simbiri, iga akare ko ayebori ng'aki, ekero ba ekero baruseti NHIF, abanto mbare konya bachangire chibesa gochia NHIF, abande bachangire emiaka ikomi, emiaka emerongo ebere, emiaka etano rakini mwana korwara, chi kera omotienyi kware gokana siringi mia tano, chibesa chiago chire ime. Ekero bagochencheti gochia SHA, chibesa echi ng'o oriete, chibesa echi nkai bairete? Namaswali tobwenerete koeboria abagusii, eh, Abande mbare mwabeire amo ogotoma chibesa gochia ase NHIF lakini nkwana korwara. Lakini bono ekero bakweranetie ase SHA, chibesa echi chiagokonya chire ebenki ng'a obaete. Obwo noboibi bwa maiso marore, eh, obokurumi totagete kogikeria, tokane buna abakenya totebe yaya, omosacha oyo bono ase eng'encho abeire omoibi, tiga agende achi kona koiba gochia aria sugoi. Ee, achie konakoiba gochia ebinyorari, arue oborai. Etwatebire iga egento Matiang'i, omosacha oyo nere orakonye Kenya. Matiang'i nabo aratware oboreu bwaye buna mwanyabanto, rakini manya omosacha oyo nere okorete oboibi bw'amatemo, baria momanyete. Omosacha oyo nere ogerete abasikari bakobeka chiuniform chire bulu. Yaani ekero okogenda epolice station aria nkabwo gokorora eyuniform ya abasikari gokoinyora matiang'i. Gokorora chibasi chia esukuru chire buna emechununu okoinyora matiang'i. Matiang'i nere ogerire buna inche nkogokwanera goetera YouTube ekiagera nere orete digital eye iga riria asiegete agateba tunatoka analog tunaingia digital. Oyio na omosacha matiang'i. Iga akwanete rimo rioka Abakenya bakaigwera. Omosacha oria iga yaani iga akwegosa iga ense yanyegera. Oyo nere omonto totagete Kenya eye. Akore obokuromi, akong'onta kong'onta abanto chinyundo, asenyenta senyenta abaibi abakonya gotoibera, aba bamatemu, abaaka ake chinyundo ebioto tari, ee. Kenya esuke motwe, Kenya ebwenere. Bono abang'ina moraa, abasae na abagaka, montegererete. mbasacha kombakungu, mbamura kombaiseke, mbaana kombaanto banene. Bono ntagete mbasabe iga ng'aki, twatigaire emiaka ebere tosoe ase chikura, koranche, koranche, koranche ekura yao nere ebwate chinguru chi'okorosia obogima bwa mambia. Tagotuguta ekura ng'a okoba kwaete siringi hamisini. Abang'ina aba. takonagoita etenge ekero aria okoba kwaetwe ereso, takonagotenga ekenyoro okoba kwaetwe obosie, takonagotenga ekenyoro okoba kwaetwe oborangeti, ekura yao nere ekorosia epaara, ekura yao nere ekorosia enyagitari, ekura yao nere ekorosia chisukuru, ekura yao nere ekorosia ebiasara, Ekura yao nere ekorosia ochumi, ekura yao nere ekogera eito ogende nyagetari okwe gose onyore amariogo. Bono, ekero torigereretie 2027 kamoranche abang'ina aba na abagaka na abasae, gaki rigereria buya tochore omorai oraiche gokonya ense eye ekiagera ebinto biachire maumama. ebinto ogo birochi roche, ense yakure, ebinto biria twakagerete ng'a nkoboka bire, biakure. Eh, buna togokwana iga, abanto abange abana ebaetete bare isiko, basinyirwe kogenda chisukuru ase engencho obogima bwakong'ire. Ninki? Gwatugutete ekura yao gochia ase omo omonyamate oyo, otabwati mabera, otabwati yaani otabwati boke mwanyabanto. Ere egento arengereretie, arengereretie abana baye, arengereretie omong'ina oye, arengereretie nebinto binde bitatokonye, bono kamoranche gaki ande onsi esimo akabeta. Tobekane amo, omosacha oyo agende katimoke, achie kona korisia chingoko chiaye chiria akona goteba abwate, tonyore omogambi, omanyete koraa Kenya tenge buna omonto okorisia chingoko, koraa Kenya tenge buna omonto okoenda gotema chinsiaga. Koraa Kenya iga etagete omonto obwate ebirengererio ebiya, omonto omanyete ochareti abakenya bande. Tari omonto ochareti omobuko oye bweka, omonto ochareti abana baye boka, omonto ochareti omong'ina oye bweka, otatageti komanya ng'a aye ng'aki kwaboka ng'aki kwarara, otatageti komanya abana bao ng'aki bakogenda esukuru. Bono bachakire koonia abana baito gochika tari. Bachakire koonia abana baito gochia Saudi Arabia, bachakire koonia abana baito gochia isiko, ekiagera basinyirwe nemeremo, basinyirwe korosia emeremo Kenya aiga, bono richibu rioka, nokona gosega sega iga iga koonia abana baito, baende bachia kona gochandeka, bachia kona gokora gochia gasi baka botuko, bachia kona korinwa emesara yabo, torochi ng'a omonto oyo oburukanire. Bono tiga tobwaterane matiangi bweka bweka bakengori, mara agatiga arakanyeka, ninche mokwanera ng'ora igo, mara agatari gotosinya, mogaka oria nam nabwate amasikani, mh, ere tiga ararandia, ayande ntoche tomochoke, ta tiga ara enchiri teramoisana omogaka oria mbono naritaaya, abwenerete goikaransa ekanisa aranderie abanto ring'ana, amang'ana ayachakire asiasa ntoche tomokwanere tomokanie, akanyeke, matiang'i arasuka bosio tari gose nakonye ense eye. Nyasaye oyio, naende subscribe tiga emoko.